Tutan video kan vun zoh dingmi cu Thantlang khua ramṭhat lio i video an rak lakmi te a si. Thantlang luhlainak in an lak i tleh khuadongh tiang bak an lakmi si i a zoh dawh ngaingaimi pakhat a si. Hi Thantlang cu atu ahcun Mipi hohmanh um ti lo i inn le lo vialte a rawk dih. I ram ṭhat lio ah khan cheukhat tampi cu Thantlang phan lomi zong kha nan um kho men. Kei zong Thantlang hi ka chuahkehnak le ka ṭhanlianhnak khua si lo. Ka ngan hnu pi lawngah hin Thantlang te pawl zong ka rak pha ve. I cu si tikah khin Thantlang konglam te pawl, Thantlang sang le veng umtuning pawl zong hi tam ka thei lem lo. Asinain thantlang atu bantukin a rawh dih, a kang dih tikah hin kan lung a fak ngai cio. Le tutan i video ah hin thantlang ram ṭhat lio i an rak lakmi si tikah khan a fiang fai ngai thantlang um tuning an lam le an sum cun inn le lo tete van langmi tete nih khan mi thinlung a suk khun ngai. Le cu si ca cu na tu i video hi zo a phu ngaimi thantlang zei ka ti lai in le lo kong ah khan mu zo a phu ngaimi video pakhat a si timi te ka tutana van langtar ka duh mi se

Mah a luhnak lei hrawng hi saihtu hi sam a timi si ru dah ka ti. Ṭih cia cun ka thei ve lo. Fiang kan cun maw ka thei ve lo nain. Lam cu a ṭha bak. Kih lei orhlei kan duh tawk i ken khawh bak si. Ai dawh bak a lam siri rong an hnalh an thuhmi khi maw, a nak le eng an thuhmi te khi a si tal bak ai dawh bak. Mah hi thanghnih kum kul lio i video a si rua dak ka te.

Mah hika hi TBC biakinn zeitu ah cu kaan dih cang. Zeihmanh um ti lo. Theihmi tete kha van chim pah lai maw? Cun Cun hika inn rangpi hi CB Bank si mai hi an um cang maw um cang lo tik kei ka rak kal lio ah khan cun an rak sak lio hrawng kha si rua dawh ka ti. Mah pawng ah khan phak nan khan bazar um. Hika hi lansung, Thantlang lansung si. kai fiang ka fiang tuk ve lo sam le vem tuning pawl ka mo hi hi ka hi thantlang an jel tuar pi chu se mm ka pi hin

Cun hi ka lei hin civil hospital lei se ka he cun ka hin education department um ka zon hin office pi hi ka lei hin mi an tlawm ngai an Mah hi dawrnak khar ngai. Pathian nih phun maw sing ah zeitilik sing ah mi an tlawm ngai. Mah kha kan hika le he. Na ka kan ang kir ṭhan mi lo. Hika lei he atu ka tinak zahnak tlang vanzam tlang lei kalnak lam thlurpi kan zawh ṭhan ko he si dik ko ru da ka te Si hi bantuk inn le lo pawl hna kha cu atu ah khan cun a kaang dih cang. A rawk dih cikcek. A buat bak in bua cang. Vialte inn ṭhaṭha lo ṭhaṭha. Nan zoh thluahmah rih lai. Hika lei hi Lahva lei zuannak siseh. Hika lei hi zei ka ti lai. Inn thar lung thar a tam ngai tikhangdai thil hi lava lei zaangtlang lei kalnak te pawl lampi kha sawbung lei kalnak lam ka ti lai cu. Khaka lei ka inn thar hmun thar te pawl kha tampi um an sak cuahmah mi ai te pawl hna kha tampi um. A rak i dawh bak kan tlangmi Pascal bak. Inn le lo te pawl zong hi tan cun lam zong hi thianghlim bak. Natein atu ahcun kumnga ram bawi hnen kumnga rong sang i a baw nih Pu ngakchia, unau, nuam tlangval an ton lennak zeitluk in dah Thantlang an nuamh ti vun zohnak bak hin ai thei ko. Hika zawn hi kaa keih kan timi si. Kanmah kawlei in cun maw. Video hi tlawmpal te ka lo a maw deuh. A ruang cu ka dong lo sammi si tikah khan original video si lo tikah khan mu tel tikah a van maw deuh.

Lampawng in fa tete ka imi tete ka. Karong zong hi thar in thar long te bak ko hi karong nai cu thar

Van Ṭhio, President, Vice President Van Ṭhio nih hotel a tuahmi seika lamchak lei i inn tete pawl le ai dawh bak i an rak tuahmi pawl zong in ṭha tuknak vialte zong hi zei ti lai a rawk dih ko lai dah ka ti. Bua dih cang lai tu ahcun mu. Hi kan langhter ko i ka lam chak lei i inn me tete ke. Hika lei hin sopum lei ka nan se. Se, cu vial cu video kan van zop mi cu se lo. Tantlang kan i ngai tu timi te kha duhnak ka van chim ku tu.